21 the Chin Town lo tu la ngai tu nan za tin nan kut kan in tlai than hna thong chim nak kan thok than la kan chim ding mi thong tlang tar pawl ka chim hmasat la mipi vengtu ralkap pdf battalion zahnih le sawmruk deng an si cang tiah NUG venhimnak lei wunci nih a chimnak kong nizan tlangzar khawpawng kahdohnak ah CNA CDF ralkap pakua nih ram le miphun caah an nunnak an peknak kong Jesuh peng Cunhlaizing khua sac ralkap nih an luhhnawh hna i mino sawmthum le panga an tlaih hna nak kong. Yangkong Inhlia lam um Min Aung Hlain inn cu NUG nih dollar noihra in zuarnak a awt.

Matupi peng ah kahdohnak a faak, sac ralkap hleihnih an thihnak kong an si la. Mipi vengtu ralkap PDF Battalion zahnih le sawmruk deng an si cang tiah NUG venhimnak le wunci nih a chimnak kong. Mipi vengtu PDF phu kan dirh tiah an thenh kumkhat a tlin ni ah Kawlram chung PDF phu zahnih le sawmruk kan um cang tiah NUG venhimnak le uanci nih Meininga ah khan a thenh. NUG uanci Maui Khan Tan zong nih PDF cu rampi ning in kan dirhmi a si i Mah le ralkap phu cio he aa pehtlaimi tlangcungmi ralkap pawl he zong i fonh in hriamnam hman ningcang an cawng an tuahṭi tiah a chim. NUG venhimnak lei vuanci nih PDF kumkhat a tlin ni bia a chim ah PDF cu mipi ralkap an si bantukin mipi venhimtu zong a simi kutke le nunnak tiang a pe ngamtu an si kong zong a chim theih a si. Atu ahhin pengkomh leikap in PDF hna hi zahnih le sawmnga leng an si hna i khuapi ramlai leikap deuh mipi venghimtu hna phu zali leng he pehtlaihnak ngeih a si tiah NUG Venhimnak Ngunci nih a chim. Nizan Tlangzar khuapawng kahdohnak ah CNA CDF ralkap pakua nih ram le miphun caah an nunnak an peknak kong Hakha in Falam lei panh in a kalmi sac ralkap hna cu CNA, CDF, CNDF ralkap hna nih Falam peng Tlangzar khua ah an kah hna i cuka raltuknak ah CNA le CDF Thantlang ralkap pakua nih ram le miphun caah an nunnak an pek tiah kan theih. Nunnak a liammi hna hi CNA in bo hnih pakhat tal in minung paruk le CDF Thantlang in minung pathum hna an si i an dihlak ah pakua nih ram le miphun caah an nunnak an pek tiah raltuknak thawnghrang pakhat sin in kan theih. Tlangzar khuapawng ah zinglei sang in kahdohnak a chuak i Kahdohnak a chuah hnu ah sac ralkap nih Tlangzar khua an khangh caah inn hleiruk a ciam. sac ralkap lei a thimi le hliam a tuarmi an tam tiah theih a si. Jesucu peng Cunhlai Ying khua sac ralkap nih an luh hnawh hna i mino sawmthum le panga an tlaih hnanak kong. Magway ramṭhen Yisuzu peng Cunhlaihin khua cu sac ralkap nih May nili zinglei suimilam panga hrawng ah an rak luh hnawh hna i mino sawmthum le panga an tlaih hna. Minung pakhat voi zakhat cio hrawng tukvelh an tong tiah theih a si. sac ralkap nih khuami hna sui le phaisa sing thongkhat le zanga le eidin thilpuan pawl cu an fir hna pinah innthum an hrawh zong theih a si khuami pakhat chim ning cun zing ah sac ralkap pawl an vun lut innthum an hrawh Khuachung ah mipi sui le phaisa pawl an fir. Cycle sawmthum le motor pakhat zong an i lak. Khuami hna rawl, chiti pawl zong an i lak. Thilpuan zong an i lak fawn. Phone pawl zong hi salei pakhat a khat deng in an lak piak hna. Khuachung mino sawmthum le panga an tlaih hna. Minung pakhat voi zakhat leng tukvelh an tong ti a si. sac ralkap pawl cu khuachung an vun luh hi May nili zinglei suimilam panga hrawngah a si i mipi thilri an fir hnu zan suimilam pasarih hnuah khuachung in an chuak ṭhan tiah theih a si. Yangkong inn hliahlam um Min Aung Hlain inn cu NUG nih dollar nuaih hra in zuarnak a ot. Share singkhat a tuah i share pakhat ah dollar zakhat in mizapi nih cawk khawh a si. Min Aung Hlain nih ningcang loin a lakmi Yangkong inn hliahlam um. Rampi nih neihmi inn cu NUG cozah nih American dollar nuihra in man a khiah i dollar nuihra cu share singkhat ṭhen in zuar a si lai i share pakhat ah dollar zakhat in mizapi nih cawk khawh a si lai kong NUG nih phungning in thawng a thanh. SAC uknak a dih donghnak ca i timhtuahmi ah sac a lubik min aung hlan nih ningcang loin a lakmi rampi nih neihmi yangkung ramṭhen kamayob peng inhlialam dum nambar hleilinak um vawlei le inn cu a hlan kan zuarnak caah mizapi duhnak lakta in fehternak pakhat an tuah kong fehternak tuahnak niruk caan chungah a lungtlingmi mizapi dihlak fonh thonghleiriat reng lo Zatuak sawmkua le pasarih leng nih kan cawk lai tiah an ti i cawk ding ah tuahmi zat a dihlak fon ah jet billion sawmthum li reng lo American dollar in million thleisarih hrawng a si kong theih a si. SAC a lubik Min Aung Hlain nih phungning loin a lakmi rampi nih neihmi vawlei hmun cu 1.86 eka a si i tlanhnak in American dollar noihsawm thum reng lo man a si kong NUG nih min aung hlan in a zuar tikah hlawknak cu cheuthum cheukhat American dollar noihra lawng man khia in share singkhat zuar a si lai i share pakhat ah American dollar zakhat a si lai kong theih a si. Vawlei pumpi pehtlaih in Cawk khawhnak ding agent min cazin le zuarawt tenak ding caan cu a dang tein thawng an thanh ṭhan te lai i mah le naihniamnak cio agent sinah pehtlaih in cawk khawh a si lai kong thawng an thanh. Mah zuarnak kong hi NUG cozah i thonghnih kul le hnih February ni kul le nili ni thla ṭial in chuahmi SAC nih lakmi vawlei hmun kong zulhphung Page number pali le panga in timhtuahmi a si kong SAC a dih donghnak caah ralṭhatnak in le lungfek tein a kan cawmi nan zate cungah upatnak kan in pek hna tiah NUG cathanh ah an ṭial. Salinci i sac ralkap minung pathum an i citmi motor fami cu meinbom an puahhnawh hna i pakhat a thi, pahnih nih hliam an tuarnak kong. Sagaing ramṭhen Salinci peng lam pakhat ah motor in sac ralkap nih an vun i citmi cu meinbom an puahhnawh hna i pakhat a thi, pahnih an i hliam tiah Salinci GZ Local PDF nih an thanh. May nili zing lei suimilam panga hrawngah mawṭaw in an vun rat hi a si i maimbom an chiahnak zawn an phanh ah Salinci PDF nih bom an puahhnawh hna hi a si. Pakhat cu a thi i minung pahnih tu cu fak ngaiin an i hliam tiah Salinci GZ Local PDF nih an thanh. Matupi pengah kahdohnak a faak. sac ralkap hleihnih an thihnak kong chin ramkulh matupi peng in mintet cheuhthu lei ah a ṭummi sac motor thluan cu cdf mintet nih mei nili ah an kah hna i kahdohnak faak a chuah kong theih a si sac le cdf mintet kar kahdohnak cu mei nili zanlei suimilam pathum le cheu hrawng in aa thawk suimilam pahnih ranglo rau an i kap sac lei in panga an thi i tampi nih hliam an tuar tiah cdf mintet nih thawng an thanh cu pinah cdf mintet battalion hruaitu nih hruaimi phu khat nih ambush in an kah hna i sac ralkap pasarih an thi ṭhan tiah mei ning ah zinglei Thawngthanhnak ningin theih a si. CDF Mindat chungtel pakhat nih kahdohnak a fak chin ṭhan lai caah thlacam nan kan bawmh pah in kuan man le hriamnam man zong kan bawm rih u ti chim ka duh. Nikhua a chia, thli le ruah a fak, mah lakah mizapi ralkap kahdohnak ah an kal. Bawmhnak zong ramleng phanmi Mindat khuami sin lawng in hmuh a si i tampi Kan bawmchang rih ko u tiin chim ka duh tiah mizima ah a chim. SAC cu mei ni khat ah voi khat, mei ni hnih ah voi khat, mei ni li ah voi khat CDF Mindat nih tuthla thlahramthok lei ah voi thum an kah hna. CDF Mintet nih Ambush in an kahnak, maimpuahnak, neihniam tein kahnak hna ruangah sac ralkap tampi an thi i tampi nih hliam an tuar. Mintet Matupi lam cu sac ralkap caah thihnak lam a si lai tiah